لە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتیدا، هەمیشە ململانێیەکی سەخت لە نێوان هێزی ڕەهای مادی و هێزی لە بن نەهاتووی ئیماندا هەبووە. مرۆڤەکان زۆر جار ڕووبەڕووی هەڵبژاردنێک بوونەتەوە، ملکەچبوون بۆ ستەم یان وەستانەوە لە پێناو حەقدا. تەنانەت ئەگەر باجەکەی گیان لەدەستدانیش بێت. ئەمە تەنها ئەفسانەیەک نییە، ئەمە گێڕانەوەیەکی قووڵی مێژووییە بۆ یەکێک لە گەورەترین ڕووداوەکانی پێش ئیسلام لە باشووری نیمچە دوورگەی عەرەبی. چیرۆکی پاشایەک کە ویستی باوەڕ بسووتێنێت، بەڵام نەیزانی کە ئاگر ناتوانێت ڕۆحەکان بکاتە خۆڵەمێش. ئەمە چیرۆکی ئەسحابولئوخدودە. لە پێش دەرکەوتنی ئیسلام لە ناوچەی نەجران لە یەمەنی ئێستا پاشایەکی ئیستەمکار بە ناوی دوونەواس حکومڕانی دەکرد ئەو خۆی بە خودایی گەلەکەی دەزانی و خەڵکی ناچار دەکرد بیپەرستن هێزی سەرەکی ئەم پاشایە لە جادووگەرێکی پیردا شاراوە بوو کە خەڵکی پێدەترساند کاتێک جادووگەرەکە هەستی بە نزیکبوونەوەی مەرگ کرد، داوای لە پاشا کرد گەنجێکی زیرەکی بۆ بنێرێت تا میراتی تاریکی و نهێنییەکانی پێ ببەخشێت. پاشا کوڕێکی مێردمنداڵی بۆ ئەم ئەرکە هەڵبژارد، بێئاگا لەوەی ئەم کوڕە دەبێتە هۆی ڕووخانی تەختەکەی. لەڕێگای گەشتە ڕۆژانەکانیدا بۆلای جادووگەرەکە، چارەنووس وایکرد کوڕەکە بەلای ڕاهیبێکی خواپەرستدا تێپەڕێت. قسەکانی ڕاهیبەکە کە بانگەشەی بۆ یەکتاپەرستی و پەرستنی پەروەردگاری ئاسمانەکان دەکرد، وەک ئاوێکی سارد بەسەر دڵی تینووی کوڕەکەدا ڕژا. ئەو کەوتە نێوان دوو جیهانەوە. جیهانی تاریکی و وەهمی جادووگەرەکە و جیهانی ڕووناکی و حەقپەرستی ڕاهیبەکە. ڕۆژێکیان ئاژەڵێکی دڕندە ڕێگەی لە خەڵکی گرت. کوڕەکە بڕیاریدا تاقیکردنەوەیەکی گەورە بکات. بەردێکی هەڵگرت و وتی، خوایە ئەگەر ڕێبازی ڕاهیبەکەت پێخۆشترە، ئەم ئاژەڵە لەناو ببە. بەردەکەی هاویشت. ئاژەڵەکە کەوت. لەو چرکەیەدا کوڕەکە یەقینی بۆ دروست بوو کە هێزی ڕاستەقینە لە کوێدایە. بە فەزڵی خودا کوڕەکە توانایەکی سەرسوڕهێنەری پێ بەخشرا. بە دوعاکانی نەخۆش و کوێرەکانی چاک دەکردەوە. دەنگۆی ئەمە گەیشتە یەکێک لە وەزیرە کوێرەکانی پاشا. وەزیرەکە هاتە لای و داوای چاکبوونەوەی کرد. کوڕەکە پێی وت، من کەس چاک ناکەمەوە. ئەوە خودایە شیفا دەدات. ئەگەر باوەڕبهێنیت دوعات بۆ دەکەم. وەزیرەکە باوەڕی هێنا و چاوی بۆ گەڕایەوە. بەڵام کاتێک چووەوە بەردەم پاشا و وتی کە، پەروەردگارم چاوی بۆ گەڕاندمەوە، ئەو پەروەردگارەی کە دروستکاری من و تۆیە، زەنگێکی مەترسیدار لە تەختی پاشایەتیدا لێ درا. پاشا شێتگیرتر بوو، بە خێرایی بەدواداچوونی کرد تا گەیشتە کوڕەکە و لە کوڕەکەشەوە بۆ ڕاهیبەکە. ئەو فەرمانی دا هەردووکیان، وەزیرەکە و ڕاهیبەکە، لەسەر باوەڕەکەیان بکوژرێن، چونکە ئامادە نەبوون تەسلیمی ببن. ئێستاش کاتی لەناوبردنی کوڕەکە هاتووە. کوشتنی ئەم کوڕە بوو بە مۆتەکە بۆ پاشا. فەرمانی دا کوڕەکە ببەنە لووتکەی بەرزترین کێو و فڕێی بدەنە خوارەوە. بەڵام لەو بەرزاییەدا کوڕەکە بە دڵێکی پڕ لە یەقینەوە نزای کرد، خوایە، بە هەر شێوەیەک پێت خۆشە لێمیان دوور بخەرەوە. شاخەکە لەرزی، سەربازەکان کەوتنە خوارەوە و کوڕەکە بە پێی خۆی گەڕایەوە لای پاشا. تووڕەیی پاشا گەیشتە لووتکە. فەرمانی دا ئەم جارە بیبەنە ناوەڕاستی دەریا و بیخنکێنن. بەڵام دیسانەوە هەمان نزا، هەمان یەقین. زەریا شەپۆلی دا و سەربازەکانی نوقم کرد و کوڕەکە بە سەلامەتی گەڕایەوە. پاشا لە بەردەم هێزێکی گەورەتردا بێ دەسەڵات مابووەوە. کوڕەکە بە پاشای وت، تۆ هەرگیز ناتوانیت من بکوژیت، مەگەر یەک کار بکەیت، گەلەکەت کۆ بکەرەوە، لە قەدی درەختێک بمبەستەوە و تیرێک لە تیرەکانم دەربهێنە و بڵێ، بە ناوی پەروەردگاری ئەم کوڕە ئینجا بیهاوێژە پاشا کە تەنها بیری لە لەناوبردنی ئەو دەکردەوە بەبێ بیرکردنەوە لە دەرئەنجامەکان هەموو خەڵکی کۆکردەوە کەوانەکەی ڕاکێشا و هاواری کرد بە ناوی پەروەردگاری ئەم کوڕە تیرەکە پێکای کوڕەکە بە زەردەخەنەیەکەوە شەهید بوو. بەڵام ئەوەی پاشا لێی دەترسا ڕوویدا. لەو چرکەیەدا هەزاران کەس کە ئەو دیمەنەیان بینی تێگەیشتن کە هێزی ڕاستەقینە لای پاشا نییە. یەک دەنگ هاواریان کرد ئێمە باوەڕمان هێنا بە پەروەردگاری ئەم کوڕە شەهید بوونی یەک کەس بوژاندنەوەی ئیمانی نەتەوەیەکی لێکەوتەوە پاشا کۆنترۆڵی لەدەستدا فرمانیدا لەسەر ڕێگاکان خەندەقی گەورە هەڵکەن و پڕی بکەن لە ئاگر بڕیارەکە ڕوون بوو، یان گەڕانەوە بۆ بێباوەڕی یان سوتان لەناو ئەم دۆزەخەدا. بەڵام ئیماندارەکان مەرگیان هەڵبژارد لەسەر ژیانێکی پڕ لە ستەم. چیرۆکی ئەو دایکەی کە دوودڵ بوو بچێتە ناو ئاگرەکە، بەڵام منداڵە ساواکەی بە فەرمانی خودا پێی وت، دایە گیان ئارام بگرە. چونکە تۆ لەسەر حەقی لوتکەی ئەم تاقیکردنەوەیە بوو بەڵام ستەمکاری تا سەر نامێنێت یەکێک لە ڕزگار بووەکان خۆی گەیاندە قەیسەری ڕۆم و لەوێشەوە فرماندرا سوپای حەبەشە هێرشیان هێنایە سەریەمەن سوپاکەی ذوونەواز تێکشکێندرا پاشای ستەمکار کە بینی کۆتاییەکەی نزیک بۆتەوە نەیویست بە دیل بگیرێت، ئەسپەکەی لێ خوڕی بەرەو ناو شەپۆلەکانی دەریا و بۆ هەمیشە لە ناو ئاودا خنکا. ئەو ئاگرەی دروستی کردبوو، بە ئاوی دەریا کۆتایی هات. قورئانی پیرۆز لە سوورەتی بروجدا ئەم ڕووداوە بە نەمری دەهێڵێتەوە قورآن پێوەرەکانی سەرکەوتن دەگۆڕێت لە ڕوانگەی مادیەوە ئەوانەی سووتان دۆڕاو بوون بەڵام خودای گەورە پێیان دەڵێت ئەوەیە سەرکەوتنی گەورە چونکە پاراستنی کەرامەت و ئیمان گەورەترین دەستکەوتی مرۆڤە ئەسحاب ئوخدود ڕۆشتن ستەمکارەکانیش بوون بە مێژوو بەڵام وانەکەیان بۆ هەموو سەردەمێک دەمێنێتەوە کاتێک زەوی تەنگ دەبێت ئاسمان دەرگاکانی دەکاتەوە